Salud d'hoc'h holl c'hoarierien echedoù entanet. Amañ Brendan Budok c'hoazh hag emaomp o vont da gomz un tamm diwar-benn kib ar bed zo e c'hoarveziot er mare-mañ hag o vont deus dielfennañ hor bartien, hor bartien skouer din-me hein diwar-benn an dagadenn indian a zo bet c'hoariet etre Karyakin ha Chaklon. Setu piv eo ar re-se, aze e weler an hini kentañ, Sergei Karyakin, a zo ur pevarzekvet renk a-fed renkad renkad Elo er bed, met en gwirionez emañ o-touez ar re wellañ tout, kar bet eo challenger Magnus Carlsen, kampion ar bed o wech dija. Setu n'eus bet gouniet dija o wech tournamant ar gandidated. Ha neuze emañ deus emañ o tont deus Rusia hag e enebour a zo ar c'hoarier amerikan diwezhañ a zo war renk c'hoazh ekip ar bed, Sam Shackland, a zo memes tra e renk kat daou vil seizh kant nav, setu. N'eus ekip ebet bep tro 'vez div bartienn hir ha ma vez rampoù ar c'hoarierien war-lerc'h e vez graet e vez graet partiennoù prim ha ma vez c'hoazh rampo goude ar partiennoù prim e vez graet blitzoù ha ma vez rampo ar blitzoù e vez un armagedon da lâret eo ur bartienn ma rank ar re wenn gounit ha leusket 'vez dezhe muioc'h a amzer met ral a wech ez a betek an armagedon. Setu amañ hon eus gwelet eo bet skarzhet ar gall diwezhañ Etienne Bacrot gant kampionn armet Magnus Carlsen. Hag a c'hoario neuze en hanter-gourfenn a-enep Duda. Yann-Christophe Duda a zo yaouank-tre met barrek-kenañ. Inodaou a rae rampo ha sur war sur war vo parti no prim just war evit o o disparti. Ha euh, Sergei Kariakin neuze 'neus graet ur ur bartienn skouer euh, a gwazh bras oa warnañ koulskoude peogwir 'noa 'noa kollet ar bartienn gentañ. Setu a oa bet gounid gant Sam Shaklan, setu e ranke gounid un eil. Ha ha setu deomp da welt pe penaos en deus graet 'vit flastrañ enebour. E pevar ha e c'hwec'h. E c'hwec'h neuze an difenn gall a vez ket gwelet kement-se el livioù uhelañ met aze just a-walc'h hon eus unan eus ar re varrekañ e-touez e zifennerien ha Sam Shackland. petra eo ar pal c'hoari depemp benn ar fin alies e vez serr ar c'hoari e miret serr padal ma vez c'hoariet e pemp pe se pemp e vo digoroc'h. lakaomp peogwir e vo muioc'h a bezhioù gwerin a vo eskemmet. Hag aze, un taol souezhus dija, ur souezhadenn marc'had, eus perzh kariakin Detri. Ha Detri neuze a zo ar gall-serret, a zo vont da drospoziñ barzh hor sistem, ur sistem tagadenn indian ar roue, pe un dagadenn indian, giz ma vez graet eus se. neuze ar pal zo diorren e pezhioù a-seurt-se. A-benn ar fin atav e vo graet an taolioù-mañ ha ne c'hallo ket ar re zu mirout ouzhomp d'ober mirout ouzhimp d'ober kement-ma en gwirionez da lâret eo se zo unan eus poenchoù mat an dibab-mañ dalc'het vez e pevar mat solut hag evit diorret hom fezhioù 'vel hor sistem ha se a liañ deoc'h c'hoari daoust ma n'eo ket al linennoù bennañ, al linennoù poellekañ sañset a vije da c'hoari DP var evit kemer muioc'h hag ar reizh, mes se zo anavet gwelloc'h gant ar re zu. Setu ma 'z oc'h awenet gant ar partienn zo bet graet gant Kariakin e c'hallfe bezañ dedennus deoc'h klask c'hoari D3. Setu D5 eus perzh ar re zu ha marc'heg D2. Setu perak lakannañ e D2, lakaomp e rafen se e c'hallfe meunemour debriñ Hag ma tebran en-dro, n'emañ ket ar gwir da Gastelli ken, hag e vo merour e-Reizh pe e-Kreiz pezh n'eo ket n'eo ket dreist, n'eo ket dispar hein, tamm ebet. Ha setu e lak nañ e D daou kentoc'h evit setriñ peogwir n'eus ket c'hoant 'vije skarzhet. Setu marc'heg D daou, marc'heg F c'hwec'h, marc'heg F tri, eskob E seizh, G tri, Hag APEM. Aze marteze e c'hallfemp bezañ souezhet hein, gant, gant an taol-se. an taolioù all a oe taolioù boutin benn-ar-fin evit diorren e bezhioù. goût a ra Sam Shaklan ha goût a ra an daou c'hoarier emañ ar c'hoari o vont da vezañ serr. Ha pa vez serr an traoù zeus ar zeus moaien daleat ar c'hastell dija, daleat diorren ar pezhioù ha klask gounit spas war un dachenn bennak, tachenn ar rouanez, ar c'hreiz pe tachenn ur roue. Hag an taol-se just a-walc'h a zo e bal dezhañ benn-ar-fin lakaat mont da e bevar ha marteze mont da adtriñ war-lerc'h evit stankañ ho pezh ba tachenn ar rouanez hag er servijo war-lerc'h. Setu. Eskob Gedow eus perzh Kariakin ha normal eo e vije lakaet an eskob war ar veskelenn-hir a-hend-all e Edow vije bet n'eus ket bet lec'hiet mat stanket vije bet gant evezh gwerin ha pevar ha neuze kuit n'az afe ar pezh gwerin e Atri en deus dibabet Kariakin c'hoari Atri e-unan. Setu me diwallin mat arabat c'hoari A5, A5 e giz neus graet kariakin ba forzh peseurt giz neus graet chaklan skuizh ac'hanon ba forzh peseurt plegenn peogwir ez a en-dro evit plegennoù resis pa vez serr an traoù ma vez digor an traoù alies e aliañ dor kentoc'h lakaat a-bezhioù devant mez ha kastell evel-just. Sepam, setu kemer a ra spas hein, kontrolliñ a ra ar garezenn DP-Var. Kastell-Bihan, Marrec-Sec'houer ha Tours et Unan. Setu do soñj amañ euh, goude euh, Kastell-Bihan zo bet c'hoariet gant ar re zu, euh, petra c'hallfe bezañ steñvenn ar re wenn. Setu hon eus graet hom zigoradur. Deut omp a-benn da lakaat hom fezhioù maez. Met bremañ ret eo kaout un tu d'ober an dra bennaket. Ha petra d'ho soñj 'vije ma laoskan tereiñ lenn evit ehanañ ar video? Setu ar steuñv e c'hoaried alies a zo troc'hañ an dablez e daou damm, lakaomp. Hag e vo en ur c'hoari e pemp da gentañ. Hag e vo neuze taget gant ar re wenn koste ar koste roue war dachenn ar roue hag e vo taget gant ar re zu al lec'h m'o deus ar muiañ a spas war dachenn ar rouanez. Setu alies e vo c'hoariet seurt-se H-pevar, marc'heg F-unan, marc'heg H-daou. H-pemp, H-c'hwec'h, klask plantañ ur pezh gwirin evit gouarnat kastell ar re zu hag implijout ar marc'heg-mañ e H-daou a zo marteze lec'hiet an tammig iskis evit mont betek G-pevar ha gounit ar garezenn F-c'hwec'h. Eus eus tu ar re zu hein, alies neuze e vo vo kavet ar marc'heg e e D-seiz hag e vo klasket Digeriñ mod pevaod tachenn ar rouanez gant B-pevar petramant gant marc'heg D-pevar aze ma vije debret ha ma c'hallfemp war-lerc'h lakaat an tour e-seiz amañ. Evit tagañ ha selaou en em gavfe gwan. Setu mennozh eus sklaer hag hor bartienn lec'h ma vo roet Leviata. Seul serroc'h hor c'hoari, seul vuoc'h e ranker klask kavout hon tu-mat da pezhioù ha klask leviata. E pemp, marc'heg deseizh, marc'heg hef-unan. B pemp, gaezh hon eus lart evit ar poent n'eus netra souezh. H pevar, eskob B6, kement ha diorren anezhañ memestra. H pemp, Hag aze an taol a c'hallfe bezañ abeg gantañ eus perzh ar re zu eo H c'hwec'h. Neuze diwallin mat alies ha gwelet vo er bartienn ha e vo ur gwallgudenn alies pa vez taget eus un tu dreist-holl eus tu ur roue e arabat touchañ ho pezhioù gwerin

E H-c'hwec'h, gallout a ran implijout H-c'hwec'h evit arberzhiñ warnañ war-lerc'h pe gallout a rin ivez c'hoari G-pevar G-pemp ha neuze diouzhtu debriñ. Padal ma vije ar pezh-gwiriñ e H-seizh e vije kalz stertoc'h din ha hiroc'h neuze digeriñ ar blegenn. Setu, moaien vije bet ivez laoskel ar pezh-gwiriñ da vont e da H-c'hwec'h gant rouanez B-c'hwec'h, H-c'hwec'h,

Eskob Gepemp a klask eskemm an eskibien hag araezennoù du ma vo gwashoc'h c'hoazh ha marteze plantañ un eil marc'heg kenefc'her, debriñ ar cheiz ha piv oar an deiz bennañ ober an damez gant ar pezh-gwerin H-c'hwec'h. Setu 'vit ar partiennoù serr e ranker gwell un traoù war hir dermen. daoust ma n'eo ket traoù a vez jedet aze, n'eo ket n'eo ket vez ket jedet pop taol, c'haller ket jediñ tout an traoù-se betek ma rafemp an damez gant ar c'hwec'h, met be c'haller raktresañ lakaomp kwa kaout hor mennozhioù en ur raok, kar be ouiomp e vo c'hoazh eus an temoù-se benn dek taol pe benn ugent taol marc'had. Setu neuze ar c'hwec'h oa bet c'hoariet gant Chaklan. Ha neuze ouzhpenn G-Pevar G-Pemp 'm eus diskouezet peseurt steuñv a rafec'h c'hwi gant ar re wenn bremañ. Ma laoskan deoc'h tereiñ lenn 'vit ehanañ ar video. Setu a-raok digeriñ ret eo klask implijout holl e bezhioù. Setu o c'haller c'hoari Eskop F-pevar amañ, Ronez d'e daou. Merzit mat neuze e savomp hor, e savomp ho bateri, hag uh, war bateri-se e c'hallfemp war-lerc'h uh, aberzhiñ e H-c'hwec'h, ha mod-se distrujiñ Kastell ar Rezup en dibenn, se a c'hallfe bezañ hon dra d'ober, hag a-hend-all klask lakaat ar marc'heg e H daou, ha digeriñ ar golonenn G Gant ar poenteri, ar poent-digeriñ hon eus meneget bremaik e gebemp. Ar poent-tarzhañ. Poent-tarzhañ zo brav n'eo ket? Brav evit poent-digeriñ, poent-tarzhañ evit oblegenn, breakpoint. Ha neuze e vo lakaet an tour ege-unan ha hag emaomp 'vont da welet penaos eo bet kont neuze. Eskob F-pevar, Rouanez B-c'hwec'h, Rouanez d'e daou. Ha Tour FC1. Setu poellek ar mod ma vez c'hoariet gant ar re zu ivez. pa welit o deus lakaet o zour war ar golonenn-se, prest da vezañ digoret marteze war-lerc'h marc'heg DP-Var ha marc'heg DAP. Ha menozioù difenn a zo ivez, a-wechoù 'vez lakaet an eskob e F-Eizh evit gwareziñ H-c'hwec'h. Gwezhioù all e c'hall ar roue klask achapiñ eus un tu all. Daoust ma n'eo ket sin-vat peurliesañ m'emañ ret dezhañ achapiñ ha tec'het kuit, neuze G-pevar, rouanez deiz, marc'heg H-daou, setu aze war-lerc'h eta da G-pevar, setu perak e vez lakaet e H-daou ha n'eo ket e G-tri. Tour ar c'hwec'h, tour an ar c'hwec'h aze, da betra servij kement-mañ? Marteze an tammig tammig re c'horrek, tammig re zifon a lakaomp e a-wechoù ma vez ma'z eus vo ret difenn hemañ benn ar fin hag an tour a c'hallo difenn hemañ hag ouzhpenn-se e c'hall an tour mont da B-c'hwec'h ha neuze klask war-lerc'h en em zilabour ar splegenn ar re wenn e B daou. Roit achunan bremañ? B-Pevar, poent eo digeriñ ivez deus tu tachenn ar rouanez. Tourg e-unan, lakaat a rae holl bezhioù prest a-raok an dagadenn, ha marc'heg F-Eizh. Ha marc'heg F-Eizh sur oalc'h a oa evit distreiñ da H-Seiz ha mont da G-Pemp war-lerc'h evit klas stankañ, met Kariakin ne laoske ket amzer dezhañ ober se, hein debriñ a ra, debriñ a ra. ha D-pevar. Setu, gwiriañ a-bouez ober D-pevar amañ, perak? aze en deus debret evit en ober, da lâret eo, ar pezh a zo fall pa zebrer a-fed strategiezh e vo laosket ur pezh gwerin tremenet amañ e A3. A c'hallo bezañ dañjerus-tre ma ne zomp ket a-benn aze da reiñ lamm e c'hallimp bezañ trec'het sklaer a-walc'h eus un tu all. Ha neuze, dre ma n'eus ket a bez ken e sebem, e c'hallomp c'hoari d'e bevar, ha kaout ur reizh a zo solutoc'h, ha dreist-holl mirout ouzh ar re zu da vountañ d'e bevar o-un. Lakaomp e rachenn eskopaj Trier amañ, e c'hallfe ar re zu ober d'e bevar ha digeriñ ar veskelenn-se. Vije mil dañjerus evidon, kar gwell d'ar rit emañ pep tra warni, benn ar fin, ar marc'heg, ur roue, ar rouanez a rafen emzilañ ivez, Aze zigorfe ar c'hreiz istor, fell ket din 'vije digoret ur c'hreiz pa dagomp war hon dachenn bennak. Setu, se zo da, da zerc'hel soñj hein, pa ver taget war un dachenn mat just a-walc'h reaktiñ en kreiz, ha ma ne faot ket deoc'h e vije reaktiet e-kreiz gant ho enebour, klaskit serignañ, neuze e vez serret anezhañ en ur c'hoari D-pevar aze. Marc'heg ha pemp, 'vit mont da C-pevar, ha klask da gavet daou hag ur rouanez, a seblant poellek, daoust ma ne blij ket an urzhiataer, met diaes eo kavout taolioù taolioù-spis amañ. Ah, GPM neuze, poent eo digeriñ hein. Euh, poent eo digeriñ, poent eo lañsañ an dagadenn da vat euh, pa'z eo pa pa'z eo lec'h ket mat euh, me holl fezhioù. Setu taget teir gwech ha difinet teir gwech, setu mat. Marc'h X e pevar, hag ur rouanez etre-tan. Rouanez e unan. HWGPAM, an eskob da GPAM an dro. Setu amañ e plij deomp debriñ gant an eskob kentoc'h gant ar marc'heg peger m'o em soñj eskemm an eskibien a garaezennoù du. A zo an eskob mat e gwir anezhañ degas a ra d'o soñj an eskob mat a zo an hini en ur blegenn serr a za war haraezenoù n'int ket. kontrollet gant e biañsoù. Setu amañ da skouer em eus lakaet piañsoù war c'harezennoù gwenn ha neuze dre m'emañ ma eskob war c'harezennoù du e c'hall e klod un tamm e kempouez e kempouez an traoù. Ha neuze an eskob mat evit ar re su hag e laouen ar re wenn da eskemm anezhañ. Padal ez an eskob e B6 a zo stanket un tamm, ne c'hall ket kontrolliñ ar c'harezennoù du, setu un eskob fall. Betri. Setu amañ 'n vije arabat debriñ evel-just hein, ma vije debret e tigorfemp hor hor golonenn aze. Ha n'eus ket emp setu roiñ peadra da gat enep-chañsoù diouzhtu rezut tamm 'bet. setu en deus dalc'het gant e dagadenn, eskob da pe seizh, rouanez da pe seizh. hag eskob F-unan. Setu gwell da ret, hein? Ha meur a, meur a soñj zo gantañ ivez. Fellout a ra dezhañ digeriñ ar golonenn G, hag e weler mat e krog da vezañ mildañjerus memes tra, hag an eskob a c'hall debriñ ar marc'heg ken kas 'vije ur gwallgudenn, met kentoc'h Soutiloc'h eo ar mennozh ne faot ket dezhañ debriñ ar marc'heg kement-se met mont da zetriñ ma sikourailh war-lerc'h sur war da reiñ lamm marteze hein, d'ober lamm war ar garazenn H6 pe d'aberziñ e Gêr-C'hwer ma vije tra pe dra a zeufe war Gêr-C'hwer. Hag homañ un taol-kaer c'hoazh eus perzh ar re zu ha tri. An taol-kaer memestra kar gwazh bras a zo eus plegenn ar re wenn. Ar bartienn-se zo brav peogwir bep tro ez eus bet kavet taolioù taolioù ral, taolioù spis, taolioù resis gant gant ar c'hoarierien ha ne oa nemet unan a c'houneze. Da skouer amañ lakaomp e tebfenn e A3 petra c'hoazh 'vije? B daou hag e vije ur forc'higell etre un tour hag ur rouanez. Setu 'vije fall peogwir e rankfemp neuze koll hon zour, debriñ en-dro hag aze 'vije pell ar rouanez eus ar roue, setu pell Yann da zigazeg ha n'eo ket pezh faotr don. Me sur-walc'h e oa bet raktreset an dra-se gant Kariakin aze n'eus prederiet 'pad pellik amzer evit jediñ pep tra hag en deus graet un taol burzhudus. Un taol brav eston zo deuet gantañ. Ha Malloz Kondor, amzer amañ evit evit ehanañ ar video klaskit kavout petra zo bet c'hoariet gant Kariakin. Prestor, setu en eus dismantret Pennaven Kastellarezur c'hoari n'eus tour dab G6, bec'h war roue. roet ab G6 ha petra e soñj war-lerc'h e soñj a oa mont da G5 gant ar marc'heg hag aze welit mat e teu pep tra d'un ti hein e teu pep tra d'un ti riñset vo un ti riñset vo un tachenn riñset vo kastell ar re zu pa zeuio ar rouanez e ha c'hwec'h ar marc'heg e c'hwec'h Petra, marteze, ho peus soñjet e taolioù all a-raok? Marteze peus soñjet sur a-walc'h e rouanez H-c'hwec'h a seblant bezañ an taol esa lakaomp peogwir eo stanket ar pezh-gwirenegezh-eizh. Amañ n'eo ket G-c'hwec'h a ranker c'hoari, kar war-lerc'h G-c'hwec'h ha marc'heg G-pevar e taolio marc'heg F-c'hwec'h a vo achu evit ar re zu. Met da'm soñj pezh oa bet raktreset gant Sam Shackland goude ronez H-c'hwec'h a zo lakaat e varc'heg amañ e G-c'hwec'h. Pezh zo fin a-walc'h peogwir e aberzher ur pezh met n'eo ket n'eo ket ar pezh ur pezh a gourn kement-se pa emañ o vont da c'hounit pep tra war an tu all. Aze ma vez debret, ha debret aze, ha tour dap da skouer, a-benn a fin n'eo ket achu c'hoazh penn-da-benn hein be c'hallomp debriñ amañ ha gellet a rit ne roiomp ket lamm diouzhtu ha eñ zo vont d'ober ur rouanez ur wech graet ur rouanez gantañ e vo vo fall ar jeu evidomp koulskoude hein ha ma tapomp amañ memes mod e ran ur rouanez. Met setu an taol gwellañ zo bet kavet gant Kariakin a zo a oa neuze d'o c'hoari tour da b-g6. Roue da b-g6 rediet, ha ma zit da h6 evel-just e vo bec'h amañ ha lamm. Marc'heg g-bevar, tempo, ra en deus-se diouzhtu, diouzhtu ker. Hag aze e oa strafuilhet a veze gwelet a oa izel e spered da Semchaklan pa 'neus gwelet e oe e veze taget termose. Ha memestra n'eus klasket luziet tra an traoù betek penn ha deuet eo mat a-benn ha pa welit e master d'ar jeu d'or n'eo ket ret c'hoari an taolioù gwellañ ken met kentoc'h an taolioù risklusañ luzietañ da c'hounit war-dro enebour. Ret eo kaout hor sell pratik. ha n'eo ket o sell teorikel hepken gant an taolioù gwellañ. setu se zo iskis da gompren e penn gantañ, met an taolioù gwellañ n'int ket atav an taolioù greñvañ kentoc'h n'int ket atav ur re uhelañ. Ha just war aze 'neus c'hoariet F-pump. a zo an difenn gwellañ din-me ha setu e, e, e seblant bezañ sot-nailh padal e, padal e, e fin 'vel ul louarn pa weler F5 e dap F e dap F5 neuze en ur dremen hag e c'hounezer ar rouanez. Me rakrese 'noa aberzhiñ ar rouanez. Rouanez dap F c'hwec'h, marc'heg dap F c'hwec'h hag aze Dilezel a ra penn-da-benn ur wech ma 'n eus krouet ur garezenn evit tec'het kuit. Dilezel a ra penn-da-benn tachenn ar rouanez hag e tebr e bed ao. oc'h ober ur forc'higell. Met ma doue n'eo ket achu n'eo ket achu an afer-mañ. ma leuskan amzer deoc'h aze pemp eilenn evit kavout penaos vo roet lamm d'ar roue-se n'eo ket aes n'eo ket aes. Me soñjit e tenn an traoù benn Berankche Kariakin bezañ bet jedet tout an traoù-se en a-raok a-raok c'hoari Tour dad G6. Peger ma ne gav ket ma ne ra ket lamm diouzhtu e c'hall koll ar partidenn bremañ. Setu, ehanit ur video ha klaskit se sikourañ ac'hanoc'h da vont war-raok en echedoù. C'hoariet 'neus Ronez Gepemp, Bec'h war Roue, Roue F6 ha war-lerc'h neuze H-c'hwec'h gant ar pal kas ar rouanez da G6 hag ober lamm diouzhtu. Met ar pep diaesañ da welet oa ket se. Met ar pezh a vije graet war-lerc'h marc'heg Kec'hwer. Aze marteze 'noa ar santimant Sam Chaklan e oa difennet-mat pep tra, ne oa berrbed ken war-bouez marc'heg e Pemp, met marc'heg e Pemp vije bet debret aze, ha graet un dabez nevez gant ar re Su, hag aze 'meus aon e vije bet kollet 'vit ar re wenn hein, get a rit tremen a reomp eus ar c'hazh d'ar razh ha cheñchet penn d'ar vazh penn da benn. Ma... neuze peseurt taol zo bet c'hoariet gant ar re wenn amañ d'o soñj? N'eo ket Fival un tour? na aberzhiñ ar rouanez, me klask skarzhañ ar marc'heg-se, marc'heg H-pevar zo bet c'hoariet, setu an taol nemetañ evit gounit, evit skarzhañ ar skoed diwezhañ, an difenn diwezhañ a oe e plegenn ar re zu. A lakaomp e tapfen an tour hag a rafen ur rouanez gant ar re zu, rouanez dap marc'heg, roue E-seiz, rouanez dap G-seiz, ha war-lerc'h e vije hag a zenie zo c'hoarveet e vije lamm d'ur roue aze e deseiz ha pa ne c'hall ket ur roue mont da gepemp na neblec'h hag e difenne d'ar marc'heg. Da'm soñj n'eus bet c'hoant da'm soñj n'eus bet c'hoant Sam Chakland diskouez doujañs d'e enebour evit bezañ gounid ur bartienn ken vrav ha neuze n'eus leskeniañ mont betek penn. Alies, pa weloint emañ o vont da vezañ lammet, e klaskont kentoc'h dilezel abred. Met aze, peurliesañ, ur merk doujañs eus e berzh. Petr- daoust hag-eñ a c'hallfe ober tra pe dra? Met pas kement-se. Aze, lakaomp en dije difennet gant e dour, e vije bet debret, ha mat eo bran bremañ. Daoust hag-eñ e c'hallit gwelet penaos ober lamm gant ur ewen? Moaien zo c'hoari rouanez dap get c'hwec'h, roue F eizh, rouanez get seizh bec'h, roue E eizh, ha bremañ 'vije lamm d'ar roue, bouch ar marv, ur bouch marvel pa vez ar rouanez ital ar roue gwarezet gant ar marc'heg. Setu e kav din eo hor bartienn skouer a zo bet eus perzh eus perzh ar re wenn amañ hag e eo bet hor stourm eus ar c'hentañ pa'z eus bet graet taolioù-kaer hag en em difennet mat eus perzh ur re zu. klaskit adwelet ar bartienn hag ar steuñv a zo bet c'hoariet dreist-holl gant gant kariakin a c'hallo servijout en ho partiennoù pa vez serr ar c'hoari.